Essalamualeýkum mähriban watandaşlar! Hormatly Prezidentimiziň ajaýyp kitaplaryny, türkmen halkynyň edim-gylymlaryny, däp-dessurlaryny, şöhratly taryhyny hemem buýsançly şu gününi dünýä ýaýmaga niýetlenen Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ikinji möwsümine başlaýarys. Ikinji möwsümiň birinji sanynyň myhmanlary bolsa biziň meşhur aýdymçylarymyz Azat Annamyradow hemem Mekan Çarygulyýew. Gepleşik Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda ýerleşýän Berk Papda meşhur Ak kepder studiýasy tarapyndan ýazgy edilýär. Ilki bilen, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimizi täzeden ýola goýmagymyň düýp sebäbi hakynda tomaşaçylara gürrüň bereýin. Ýadyňyzda bolsa, birinji möwsümde jemi ýigrimi sany gepleşigi siziň dykgatyňyza ýetiripdik internet ulgamy arkaly. Ýöne, Aýdymçynyň başyny jemlemek kyn. Gepleşigi ýapaýyn-da diýip ýatdym. Onsoň her hili seslenmeler gelip gowuşdy. Ýöne bir seslenme meni pikirlendirmäge mejbur etdi hemem şu Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigi täzeden gaýtaryp getirmek meýlini döretdi. Instagramda Begmyrat diýen bir ildeşimiz maňa ýazdy, Mergen aga salowmaleýkim. Haýyş Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi gepleşigiňizi yzyna gaýtaraýyň. Garryja mamam bar, şol gepleşigiňizi bagşylar tanamasa-da, Hormatly Prezidentimiziň kitaplaryndan goýýan soraglaryňyz üçin, türkmen halkynyň taryhy we däp-dessurlary hakda goýýan soraglaryňyz üçin gowy görüp görýä diýip maňa ýazypdyr. Şonuň üçin hem şu gepleşigi täzeden gaýtarmaly diýen karara geldim. Mähriban enelemiziň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Indi näme, ikinji möwsüm başlaýar, ýa bissimilla, ine Azat Annamyradow, Mekan Çarygulyýew. Gepleşige hoş geldiňiz. Sag bol. Sag bol. Ilki bilen, gepleşigimize gatnaşýan myhmanlar hakynda gysgaça maglumatlary siziň dykgatyňyza ýetirmekçi. Azat Orazow diýlip tanalýan Azat Annamyradow bir müň dokuz ýüz segsen birinji ýylyň ýigrimi birinji maýynda Mary welaýatynyň Mary şäherinde dogulýar. Maşgalada iki dogan, bir oglan, bir gyz. Bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda Mary şäherindäki altynjy mekdebi tamamlaýar. Bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebini tamamlaýar, iki müň on üçünji ýylda Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutyny tamamlaýar. Maşgalaly, bir ogly, iki gyzy bar. Mekan Çargulyýew bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylyň on birinji iýunynda Lebap welaýatynyň Sakar etrabynda dogulýar. Maşgalada dört dogan, üç oglan, bir gyz, özi maşgalada körpesi. Iki müň on üçünji ýylda ýörite sazçylyk mekdep-internadyny tamamlaýar. Iki müň ýigriminji ýylda bolsa Türkmen milli konserwatoriýasyny estrada aýdym hünäri bilen tamamlaýar. Maşgalaly, bir ogly, bir gyzy bar. Bu myhmanlar hakynda gysgaça maglumat boldy. Indi Azat Mekan ikiňiziňem aýdym-saz älemine gelşiňiz hakynda, döredijiligiňiz hakynda bir gysgaça özüňiz gürrüň berseňiz. Sag boluň Meren aga. Ilki bilen Salam aleýkum jemgyýete. Şu aýdym-saz sungatyna gelşimiň mak neme sebäbi? Biziň aňrymyz aýdymçyda, Tirk Şorazow diýip aňrymyzda biziň atamyz bar. Ondan soň atamyň ýanyna köplenç baryberdip, gatnaýardym. Şu aýdym-saza höwesim köp boldy. Şondan soňam aýdym-saz sungatyna girmegimiň düýp sebäbi atamyňky. Tirk Şorazow siziň ataňyzmy ýa ataňyzyň doganymy?
Biz ine kakam dagy ýedi dogan bolansoň, men atamy görmedik bolansoň,

Ana, şeýdip onsoň menem Anna brat, ýöne oba içinde, oba ilinde Oraz mollumyň agty we Azady Oraz, Azady Oraz diýip tutulýar. Hawa. A şeýdip hem Azady Oraz bolup gidýär. Hümm.
Ýok, maňa tapawudy ýok. Maňa-da tapawudy ýok. Şol aýdym a moda boldy, döreýşi hakynda bir gysgaça aýdyp berseň? Oň döreýşi üýtgeşik boldy-da, iki müň. Dördünji ýylyň aýaklary-da. Öňler aýdymlaryň sözlerini özüm ýazýardym-da.
Sazyňy kim ýazýardy? Sazymy. Ýa Howanyň sazyny galaýardyňyzmy? Ýok.
Aý, hawa, şeý diýsegem bolýar, şu siziň berýän soragyňyza. Onsoň gel şul aýdymy diýdim, özümiz ýazyp göreli-le diýdim. Sözüni ýazdyk, sazyny ýazdyk, sesini ýazdyk. Getiribem Aşgabat şäherinde, ak şäherimizde Nurana studiýa diýip studiýa bardy. Getirdim-de şul aýdymy goýdum, ine şul aýdym diýdim men özüm ýazyp geldim. Şuňa bir şekilli bir näme döredip bolýa diýip. Iki müň bäşinji ýylda-da şeýdip Tapawudy ýok aýdym çykdy.
Ilkinji aýdan aýdymyň? Ilkinji aýdan aýdymym men. Ine köpçülige belki bir şu. Wobşem sungat älemine gelendim ýa. Şöhrat getiren. Tanymal bolan. Hawa, abraý getiren.

Saý beýle däldi. Öwreder. Türkmenistanyň at gazanan artisti Begmyrat Annamyradow bilen siz doganoglan, dogrumy? Hawa, meň kakamdan kiçisiniň ogly bolýar, Bege bilen doganoglan biz. Doganoglan. Mekan Çarygulyýew.
Men özüm barada aýdamda, men Lebap welaýatynda doglumam. Daýym bardy, bärde okaýardy konserwatoriýada. Türkmen milli konserwatoriýada okaýardy. Soň meňem kiçilikden, çagalykdan höwesim bar. Şo ene-atamam bilýär-dä, şuny okadaýaly zat diýerdiler-dä. Daýymam şu Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internady bar. Dagaý şoňa zat edeli, salaly, okasyn zat etsin. Aý şoňa saldylar. Aý onsoň okadyk, zat etdik. Ony gutarybam ýokary okuw jaýyna girmek nesip etdi. Onsoň. Konserwatoriýa girdim, bi tamamladym. Şeýdibem aýdym aýdyp ýörsäm. Haýsy aýdym has şöhrat getirdi? Maňa Ýag Show Else Production-da çykardym. Indi sen meňki däl indi diýip şol şo klibim gowy üstünlik getirdi abi. Meňki däl. Özüň haýsy saz guralynda çalýaň? Gitarada çalýaňa bilýän. Gitara çalýan, pianinoda çalýan. Tüweleme. Aý köpüsini çalýan abi. Dutar çalýaňmy?
Dutaram iki-üç sany çalýan.

Eý, menem agam hiç zat däl, ýöne familiýamyz meňzeş zat diýip, köp toýlarda. Kän ýüze çykýar şu sorag. Ine, biziň Mergenjan şeýle owadan ýurdumyz bar. Beýle Arkadagly ýurdumyzda hemme zada mümkinçiligimiz bar. Arkadagymyzyň jany sag bolsun, goý, belent başy aman bolsun. Şu owadan ýurdumyzda, parahat ýurdumyzda şeýle owadan ýaşatýany üçin jany sag bolsun. Mergen-a şu wagt aýdym işleseň hakykatdanam hezil näme üçin diýseň Arkadagymyz jany sag bolsun biz üçin kän zatlar edýär Owaz radioýaýlymynda Türkmenowazda internet ulgamlaryna-da gireňde ähli aýdymyňy klibiňi halka ýetirmekde uly mümkinçilik bar-da Muşdaklara ýetirip bolýar-da ha. Muşdaklarymyza ýetirmäne. Şoň üçinem biz diňe işlemek galýar. Diňe döretmeli işlemeli. Hakykatdan hem tuweleme owaz radio ýaýlymy, türkmen owazy teleýaýlymy. Bizä dogrusyny aýtsak tanabam ýetişip bilemzok. Aýdymçylar efir arkaly, ýaýlym arkaly ýa internet ulgamy arkaly halka ýetirip durlar. A mundan beýlägem döredijilik älemine üstünlik arzuw edýäs. Onda näme taýyn bolsaňyz gepleşigiň birinji tapgyryna başlaýylmy? Başlasyn hökman.
Biz onda Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ikinji möwsüminiň birinji sanynyň birinji tapgyryna başlaýas.

Mähriban tomaşaçylar, siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ikinji möwsüminiň birinji sanynyň birinji tapgyryna tomaşa edýäňiz. Indi birinji tapgyrda soraglara geçmänkäk, Ýüpekçi hojalyk jemgyýeti özüniň datly içgilerinden ýollapdyr. Şonuň üçin adama bir bulgur boltdan jyňkylladalyň-da başlabereliň. Ine, bolt bar, siti bar, waýlp bar, ýene bir mineral içgiler bar. Içeliň. Barlak.
Hawa.
Witaminli içgiler. Bismillah. Tüweleme ýurdumyzda telekeçilik pudagy şeýle ösdürilýär. Ol hem türkmen ýerli telekeçilerimiz daşary ýurt önümlerinden edil şolar bilen hili pes däl-de, gaty gowy önümleri üstünlik arzuw edýäs. Ýüpekçi hojalyk jemgyýeti dürli-dümen ajaýyp içgileri. halkymyza hödürleýär. Indi birinji tapgyrda her haýsyňyza üç soragdan, her soragyň hem dört görnüşli jogaby bar. Şolaryň haýsam bolsa biri dogry. Kömekleriňiz bar. Alyp baryjyň kömegini ulanyp bilýäňiz. Kimdir birine jaň edip, telefon arkaly kömek sorap bilýäňiz. Hemem internet ulgamy boýunça-da kömegiňiz bar. Özüňiziň Instagram, TikTok, Facebook, Imo tapawudy ýok internet ulgamynda öz dostlaryňyzdan ýa meň dostlarymdan göni ýaýlym arkaly kömek sorap bilýäňiz. Indi Azat Orazow uly başlar kiçi işler diýýän türkmen halky. Baş üstüne baş. Başlaly. Aýratyn hormat goýmagyň nyşany hökmünde türkmenler kimi sazyň piri diýip atlandyrýarlar. Dört görnüşli jogap bar, şolaryň haýsam bolsa biri dogry. A. Amangeldi Gönübek B. Magtymguly Garlyýew C. Oraz Salyr D. Sahy Jepbarow.
Hormatly Prezidentimiziň kitaby bar, Ile döwlet gelen bolsa diýip, şonda şoň jogaby Amangeldi Gönübek. Beýik pikir aslynda.
Ýok kitapda okadyňmy? Okadym. Görme. Okanyň bildirýä Azat Annamyradow ýada Orazow. Jogap dogry. Hakykatdanam Ile döwlet geler bolsa diýen kitapda Sazyň piri diýip Amangeldi Gönübege aýdýarlar. Kil bagşyňam halypasy, Kil bagşy diýilýänem Sahy Jepbaryň halypasy, Mylly Täçmyradyň halypasy. Onsoň özem Amangeldi Gönübek diýilýän adam Gökdepe söweşinde mertlerçe we gahrymanlarça wepat bolan gaty uly taryhy şahsyýet. Şonuň üçin şol kitapda şeýle aýdylýar. Jogap dogry. Mekan Çarygulyýew, Size-de şeýle sowal. Uruşdan soňky ýyllarda bagşylar radio boýunça göni ýaýlymda çykyş edipdirler. Indi radioda öňler ýazgy ýok eken, göni ýaýlymda çykyş edýän ekenler. Bir sazanda Näler göründi diýen sazy çalyp bolan badyna konserti alyp baryjy düzgüne görä mikrofony öçüripdir. Şonda ol sazanda maňlaýynyň derini sylyp, Oglum, sazyň ahyrynda kirişlere iň soňky gezek kakanyňdan soňam olaryň owazy ýaňlanyp durýar, şony eşitmedik diňleýji kanagatlanman galar, sazyň özi bolsa guýruksyz guşa meňzär diýipdir. Indi gözüň gelýärmi, dutar iň soňky kakuwyny kakýan ýaly, saz gutardy. Tyryň edip owazy doly ýaýramaka mikrofony öçüräýipdir-de. Şuýam aý sada gutardy diýip, şonda elleme diýipdir şu iň soňky owazam gitsin diýipdir. Bolmasa, bolmasa saz, saz diýipdir, guýruksyz guşa meňzär diýip, görýän meňzetme getirişini. Indi kim şeýle diýipdir? A. Akmyrat Çaryýew, B. Pürli Saryýew, Ç. Çary Täçmämmedow, D. Mylly Täçmyradow.
Ile döwlet geler bolsa kitapda bar. Mylly Täçmyradow aýdan bolmalyşyn. Sebäbi men okamda bilýän-de.
Jogap dogry, hakykatdanam Mylly aga şeýle diýipdir. Şu iň soňky kakuwdan soňam şu ýaňlanýan sesi hökman gitsin, eger şol diňleýjä ýetmese, saz guýruksyz guşa meňzär diýipdir. Ikinji sowal şeýle, Pylan obanyň, Azat saňa degişli, Pylan obanyň aýdym-saz mekdebiniň şöhraty tutuş türkmen topragyna ýaýrapdyr. Bi oba Balkanyň, Daşoguzyň, Lebabyň hem Marynyň halk ýerine ýetirijileriniň iň bir köp gelýän arzyly ýerine öwrülipdir. Gürrüň haýsy oba hakda barýa. Indi Ahalyň bir obasy bolmaly-la, beýleki welaýatlardanam gelýä diýipdir-de, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary agzalypdyr. Haýsy oba aýdym-saz merkezi hasaplanypdyr? A. Ýaňgala B. Ýarajy Ç. Ýasmansalyk D. Ýaşyldepe.
Ýaňgala obasy şol. Amangeldi Görmeliň obasy.
Hakykatdan hem şol aýdym-saz sungaty baradaky kitaby okap geleniňizi bildirýär. Hakykatdan hem Ýaňgal awasy, Gökdepe etrabynyň Ýaňgal awasy türkmeniň aýdym-saz merkezi hökmünde tanalpdyr. Mekan Çargulyýew. Sungaty öwrenijileriň tassyklamagyna görä, bu bina Gündogar ymaratlarynyň iň gowularynyň biri diýlip ykrar edilipdir. Oň gümmeziniň bezeg mozaikasyna Günbataryň we Gündogaryň orta asyrlara degişli binagärliginde taý geljegi ýokdur. Gürrüň haýsy bina hakda barýar? A. Soltan Sanjaryň kümmeti B. Törebeg hanymyň kümmeti C. Mäne babanyň kümmeti D. Mahmyt Zamahşarynyň kümmeti Indi ünsler gümmeziniň içki mozaikasy diýýär. Mozaika bolanda şol haşamlanyp bilen bezelýärler surat çekilen ýaly. Şol haýsy göz öňüne gelýär? Bölüm orta asyrlara degişli. Perwe hanym Kanyýewa. Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýen kitapda baram şu. Hawa, hakykatdan hem Türewe hanymyň kümmeti. Köneürgençde ýerleşýär, häzir Köneürgençde. Hakykatdan hem taryhçy alymlar şony tassyklaýarlar. Birinji tapgyryň soňky sowallary her haýsyňyza, Azat şeýle. Bir rowaýat bar, ýagny hormatly Prezidentimiziň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi diýip bir kitaby bar. Şol kitapda-da türkmeniň aňyrdan gelýän bir rowaýatlary, gowy gürrüňler, tymsallar jemlenipdir-de, şondan şeýle bir rowaýat. Ilerden gelýän çeşme bir sebäp bilen kesilýär. Ilat göçmekçi bolýar. Her kim goş-golamyny ýygnap, düýelere ýükleýär. Bir oglan ýanyna enesiniň beren pylan zadyny alýar. Ondan näme üçin diňe şony alandygyny soranlarynda, ol şeýle jogap berýär, Bu zat ýanymda bolsa, yrskyny özi tapar. Ol näme zat? A. Sandyk. B. Haly. C. Saçak. D. Düşek. Saçak bolaýmaly. Saçak. Saçak.
Dogry.
Hawa, saçak. Saçagyny, diňe saçagyny alýar-da. Hawa. Hawa, yrskyny özi tapar diýýär. Mekan Çargulyýew bizden şeýle sowal, Ine, türkmeniň gadymy düşünjesine görä, türkmeniň edim-gylymlaryna, däp-dessurlaryna görä, haýsy öý haýwanyna hydyrgören diýilýär? A. At. B. It. Ç. Sygyr. D. Düýe.
Düýe.
Nireden bilýäň? Hakykatdanam biz oň sowallar Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynda bar. Düýe. Indi ýaňky saçak diýýärmi? Saçagam düýe ýüňünden saçak. Hawa, hawa. Hawa, türkmeniň bir mukaddes saýýan zatlarynyň biri. Şeýlelik bilenem birinji tapgyryň hemme sowallaryny siz bilmegi başardyňyz. Ine, görşüňiz ýaly, birinji tapgyryň hemme sowallaram hormatly Prezidentimiziň kitaplaryndan. Indi maňa gaty kän ýazýardylar, hormatly Prezidentimiziň kitaplaryny internet ulgamynda nähili okap bolýar diýip. Neutrality nokat gov nokat tm Flash Library Flash tm Ine, şu salgy boýunça hormatly Prezidentimiziň kitaplaryny elektron görnüşde okap bilersiňiz. Biz bolsa, Boldy Çers, Berk Pabyň.

Gepleşigiň ikinji tapgyryna başlaýarys. Myhmanlarymyz, meşhur aýdymçylarymyz Azat Annamyradow hemem Mekan Çarygulyýew. Ikinji tapgyryň birinji sowaly Azat Annamyradow siz üçin şeýle. Ilkinji zenan kosmonawt kim? Kömekleriňiz bar. Kimdir birine jaň edip bilýäňiz? Özüň aýda.
Sende sorasa görýär diýdiň.
Alyp baryjy ýöne.
Hä, şeýlemi?
Hawa, ýaňky urup durup bilýär. Ýa-da internet ulgamynda. Gagarin-a bilýär. Gagarin zenan däl-dä? Ýok, bilýär, erkekler däl diýýär. Hawa, ilkinji zenan kosmonawt kim? Ýa bärde ýazylgy däl? Ýok, ony ýere ýazsaň. Näme kömek bar? Kimdir birine jaň edibilýäň. Edäýdä. Ýa-da internet ulgamynda kömegiň bar.

Aýtysykam. Essalawmaleýkim, mähriban tomaşaçylar! Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ikinji möwsümini ýazgy edip durus. Myhmanlarymyzam Azat Annamyradow hemem Mekan Çarygulyýew. Azat Annamyradowa şeýle sowal düşdi, Ilkinji zenan kosmonawt kim diýip. Olam internet üsti bilen siziň kömegiňizi alýar. Kim bilýän bolsa, şu ýerik ýazyp biler. Internedem bilenok. Internet bilýär ýöne şu wagt indi kyrk bir adam goşulypdyrda. Inede Arçaýew Eziz bä şahyr. Şahyr Eziz Arçaýew ýazdy birinji bolup Tereşkowa diýýä. Kabul edýäňmi? Kabul edýän.
Edýäň nirä gideýin diýýäňmi? Eziz janyň sag bolsun. Köp sag bol. Ana yzyndan Gündogdyýewem ýazdy. Ataş nol sekizem ýazdy. Walentina Tereşkowa diýip. Umytjan sen-ä ýalňyşdyň Ýeketerina Tereşkowa däl. Adyny ýalňyş ýazypsyň. Walentina Tereşkowa. Janyňyz sag bolsun. Ine Eziz Arçaýewe özüň näme berseň beräýgin. Bolýamy? Boldy, boldy. Eziz sag bol, sag bol. Köp köp sag bol. Şeýdip internet üsti bilen bildiň Walentina Tereşkowa, ilkinji zenan kosmonawt. Mekan Çarygulyýew. Size
biziň ildeşimiz Döwlet Ýazlyýew sowal iberipdir. Indi tomaşaçylara ýatladyn, öz sowallaryňyz bar bolsa, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi nokat gmail nokat kom biziň mail salgymyz bar, şoňa ýazyp iberip bilersiňiz ýa-da Instagramdan hem, TikTokdan hem iberseňiz alyp bilerin. Wideo sowal bolny şunda berseňiz has gowy. Ine bärde Döwlet Ýazlyýew şeýle biziň mail salgymyza ýollapdyr. Dünýäniň iň günorta paýtagty haýsy şäher? Ýagny dünýäň iň günortasynda ýerleşýän paýtagt şäher haýsy şäher diýýär. Günorta we ortadaky şäher bolýada günorta bolsa. Günorta bolsa ortadaka bolanok. Günorta bolsa günorta bolýa. Şo ort, günüň ortasynda. Gün dik düşýän. Diýmesi bolýar ýa günorta bolýar. Günüň dik düşýän ýeri günorta bolýamy? Ine, Azat Orazow bilen Mekan Çarulyýew Günüň dik düşýän ýerine günorta diýýärler.
Günorta jogalan akmaýa başlasa. Ýer şary göz öňüňize gelýärmi?
Hawa. Ýer togalagy. Demirgazyk, günorta. Gündogar, günbatar. Günbatar, gündogar. Hä, gündogar bolýar orta. He, günorta gündogar bolýarmy? Ýok, ortaçy diýýärler.
Tüweleme erbet däl geografiýadan ýagdaýlaryňyz. Näçelik aldyňyz? Geografiýadan, äý dörtlük bal alandyr. Şeýlemi?
Iň günorta şäheri? Birine jaň etjek.
Jaň etjem hem-ä bolýar, ýöne edäýsemkäm? Ýa internet üsti bilen kömek aljak birinden taparmy? Jaň edip göräýnäm.
Jaňat kör-ä.
Daşynda eşidilýär ýaly edeweri. Kime jaň edýäs? Parahat Pürjäýew. Parahat Pürjäýew. Eý, gudaga öz aýdymyny goýan bolupdyrmy?
Parahat salowmaleýkim. Gowumy agam, gowumy, armaňda? Hä, saglyk-amanlyk soň soraşardyňyz. Şu wagt
Zehin mätleşik gepleşiginden jaň edýän. Bir sorag baraý şony menä bilmedim bilýän bolsaň kömekleşäýdä. Dünýäň iň günorta paýtagty haýsy şäher? Iň günorta, dünýäň iň günorta paýtagty. Eşdilenem bar eşdilsime. Ine şu iPhone on üç diýibem alýaňmy şuny? Bar eşdilsem şumy? Parahat Pürjäýew. Günorta şäheri bolýardy. Iň günorta paýtagt şäheri. Eýýäm, eýýäm. Seň wagtyň boldy, Parahat Pürjäýew. Meň wagtym bar onda, Haçan? Näme?
Wa-wagt? Oba, wagt bar, tomaşaçylar saňa garaşyp otyr şu wagt. Seredip otyrlar, Parahat Pürjäýew näme üçin bilenok şony diýip. Dünýäň iň günorta paýtagt şäheri haýsy şäher? Günorta bolsa, Demirgazyk-a.

Ine, Parahat Pirjaýew şeýlelik bilen jogap berip bilmedi. Aý, halal bolaýdy diýýän diýdi. Bolýa.
Bor, Parahat, bor. Okam öňe geçdi.
Näme diýýäň? Aşgabat, paýtagtymyz Aşgabat-a. Bildimmi? Ýa bilmedimi? Ýa indi bilemok da indi Türkmenistany tutuş günorta göçürsek şonda Aşgabat iň günorta paýtagt şäher bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistandan hem günortada kända karta göz öňüne gelmeýärmi? Günortada kän ýöne haýsy birini aýtjak olar? Kän-a.
Känmi? Internet ulgamynda. Bolýa belli jogabym bar. Iki üç. Aşgabat. Aşgabat. Şeýlelik bilen hem Mekan Çarygulyýew. Siz bilmegi başarmadyňyz. Meň begenäýşimi myhmanlar bilmese begenýän-dä. Wellington şäheri. Wellington.
Wellington. Nirede ýerleşýär? Täze Zelandiýa. Be.
Azat Orazow, Azat Annamyradow, şeýle sowal. Haýsydyr bir tapmaçanyň jogabyny tapanda, Ewrika diýip gygyran alym kim?
Daýy ýene kömege alaýyn. Ataşyňky näçe? Ýek ýüz altmyş dört müň otuz iki. Kim Ataş?
Tagir bar.
Salowmaleýkim. Waleýkim essalam Daýy habarçy. Gowy Hudaýa şükür atam gowumy sagaman işläp ýörmüň. Ataş diňle gowy şu wagt neme ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginde otyrys Mergeniň gepleşiginde. Ona bir sorag bilemokka kömek edäýdä dost. Tüýs bilýän adam ajaň etdi-dä. Atam, diňle atam. Şu wagt tutuş ýurt görüp otyr. Internet ulgamynda Ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginde Azada şeýle sowal düşdi. Haýsydyr bir tapmaçaň jogabyny bilende Ewrika diýip gygyran alym kim? Gadym döwürde Evrika diýip, Evrika diýip gygyrýar, ýagny şol bir bir kanun, kanuny tapýar da şeýdip. Evrika diýip gygyran alym gadym döwürde, Eýnşteýn biraz bäriräkde-de. Bileňokmy? Bir bilýän adam ajaňa dämeli da senem
mugallym adam ajaňa diýip. Menem seň bilmeýän soraglaň bilen ne diýip. Bolýa ne diýip bolsa. Alyp barjyň kömegi galdy ýöne. Hawa. Şony aljakmy? Şony alaýyn.
Arhimed.
Arhimed ýagny suwa. Nämedir bir zadyň göwrümi goýlanda, şol suwuň, şoň daşyna çogýan suwuň göwrümi bilen şo suwa batyrylan zadyň göwrümi deň diýip şol kanuny tapýar. Şol tapanda-da, ýagny olam wannada otyrka tapýar-da, Ewrika diýip gygyrýar. Ewrika diýmem, gadymy grek dilinden terjime edende tapdym diýme manyda. Arhimed, Arhimed. Bolýa. Mekan Çarygulyýew, size-de şeýle sowal. Görogly eposyndaky Aýsoltanyň agasynyň ady näme? Görogly eposyny okansyňyz, dogry däl, Görogly şa dessany. Şonda Aýsoltan diýip bir gahryman bar, dogrumy? Hawa.
Şoň agasynyň ady näme?
Häzir aýdýanam.
Görogly epesinden aýdymlar aýdýansyňyz-a dogry dämi? Ýok. Haýsy aýdymlary aýdýaňyz? Aglama Aýsoltan seniň agaň bolaýyn diýýän-ä. Hü-hü. Ýöne öz adyny aýtmandyr da aýdymda. Seniň agaň bolaýyn diýip Görogly aýdýa ony. Ýa Görogly aýdýam. Ýöne hakykatdan hem Aýsoltanyň öz agasy bar. Hü-hü. Ýörite bir şaha şoňa bagyşlanan. Görogly şaha şaha gidýär-ä.
Beh, ady. Aýsoltanyň agasy dälmi am?
Hawa. Jygalbeg-ä däl-ä?
Jygalbeg. Şony saýlaýaňmy?
Ýok, Diýmek, pikirlenýän. Mekan Çarygulyýewiň pikirine görä, Göroglyň atasy Aýsoltanyň agasy bolupdyr. Beýlemi? Ýok, ýok. Ýa. Internet üsti bilen emem alyp barjyň kömegi bar, iki kömegiň bar. Jaň aýdy bilen okaýarys. Jaň etdiň dämi birine? Hawa.
Onda Alyp baryjyň kömegini ulanaýyn. Alyp baryjyň kömegini ulanaýyn.
Internet ulgamyna kömek islejek. Ýok, indikide. Indikide.
Indiki soňky soraglary aňsat-la. Şeýlemi? Aýdamjan.
Ýat edeýin-ow, agam seni, diýip, Aýsoltan aýdýar-a, Aýsoltan diýr, näme-näme diýip aýdýansyň zat orda, ýatlama diýlende. Be, zir, Gen. Bezirgen. Bezirgen. Bezirgen diýip bir şahasy bar-a. Beh.
Hawa, Aýsoltanyň agasynyň ady Bezirgen. Bolýa, Azat Orazow. Size şeýle sowal, ikinji tapgyryň soňky sowaly. Stolda dört sany hyýar bilen üç sany alma bardy. Çagajyk bir almany aldy-da iýdi. Stolda näçe miwe galdy? Aňsat-da, gaty aňsat. Stolda, göz-öňüne getir, dört sany hyýar bilen üç sany alma bardy. Bir çagajyk geldi-de, bir almany aldy-da, iýdi. Stolda näçe miwe galdy? Iki sany. Iki sany miwe galdy. Näme üçin? Dört sany hyýar bilen üç sany alma diýer-ä.
Alty sany bardy-ow.

Kömegiňem ýok. Pikirlen. Belki ikidir.
Balaşdyrmasana meni. Men sorag berýän sana. Şeýle däl, sorag berseň bolýarmy? Ýok.
Iki sany miwe galýar.

Mähriban tomaşaçylar, siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ikinji möwsüminiň birinji sanyna tomaşa edýäňiz. Gepleşigimiziň myhmanlary, meşhur aýdymçylarymyz Azat Annamyradow hemem Mekan Çarygulyýew. Biz üçünji tapgyrymyza başlaýas. Indi üçünji tapgyrda Iňlis dilinden düşügiňizi barlarys, nakyllaryň bir foto sorag görnüşleri-dä. Şoň üçinem birazjyk bold içeliň, seed içeliň ýa wild içeliň ýa-da täze mineral içgiler bar. Şolardan içip bir kelläni durlaýalyňmy? Hawa. Hany onda. Ine bulwar diýe täze önüm öýdýän bulam. Bold, City, Wild, Bulwar, Ýüpekçi hojalyk jemgyýetinden ajaýyp içgiler. Bismillah. Başlalymy? Başlalyň, başlalyň. Başlalyň. Onda Azat Annamyradow siz üçin birinji sowal şeýle. Şu suratlary, sözleri jemleýän bolýun. Türkmeniň gadymdan gelýän atalar sözi ýa-da nakyl Emele gelmeli-le. Özem bilýänsiňiz, Paýhas çeşmesi diýip bir ajaýyp kitap bar. Hormatly Prezidentiň başlangyjy bilen çapdan çykdy. Ýeri gelende ýatlasam, şol ýaňky internet saýdy bar, Neutrality, nokat gov, nokat tm, Flash Library, Flash tm. Ine, şo ýerde Paýhas çeşmesiniň hem onlaýn görnüşi bardyr. Indi gel, şu suratlary, sözleri jemläli, haýsy nakyl emele gelýär? Birinji suratda näme görýäň? Batyr oçur, batyr.
Batyr. Indi batyr diýmek-dä. Batyr, yzyndan näme bar? Batyrlyk. Batyrlyk. Batyrlyk. Onsoň aňyrda näme görkezipdir? El, not.
El, eliň niresi?

Iňlis dilinden türkmen diline terjime edeňde Mekan Çarygulyýew kömek eder. Not diýmek nämäni aňladýar? Not,
zat.
Notda, nädip düşündireýin? Notda, nädip düşündireýin oýy? Hawa, not. Men nädip düşündireýin ony? Meselem ine, iňlis geldi-de gapdalyňa. Biraz öň men nädip düşündim ony not da diýjek maňa. Not diýmek näme?
Bileňok men not. Bileňok. Not diýmek näme?
Not. Not.
Aý bolýa ony geçýäs. Aşaky. In ýürek.
In. In näme?
Hat da ne not. Not hat.
O.
Not hat diýmek. Ene. Ýo depder.
Depder.
T harpynyň yzynda E harpam gelse onda note bolýar. Note bolýar.
Onda seň hat diýýäniň bolýar. Haw. Munda hat bolanok. In näme? In hem bileňok. Onda ýürek, dogrymy? Dogry.
Ýürekmi şol ýa ökünmi?
Ýok, ýürek. Ýürek.
Hawa, batyrlyk, bilek, ýürek. Indi şo iki sözi bilmeliler not bilen ini. Not diýmek Yes diýmek näme?
Bolýa hawa da. Hawa.
A not diýmek näme? Ýok diýmek.
Ýok.
Diýmek bilekde däl, batyrlyk bilekde däl. Ýürekde.
Nirem? Ýürekde. Ho, Ine mi batyrlyk dade ho bilekde däl, ozuňam ýürekde.
batyrlyk bilekde däl ýürekde Ýürekde. diýýä. Şunduňmy? Ymba. Türkmeniň ata baba nakyly o ýaňky bileklerini Ýa. o trnažor zala gidip jüp Şunda gowy däl. getirýärler a o onda däl. Batyrlyk bilekde däl ýürekde. Bolýa Mekan Çarygulyýew. Ana seniň sowalyň. A, ine, gowy nakyllaryň biri. Birinji sözi okaly. Ýor.
Ýo.
Ýo diýmek näme? Iňlis dilinden türkmen diline terjime edeňde ýo diýmek.
Bilmedim toýaşyny.
Bolýa. Gürleseň bolýa.
Suratda ne? Gürleseň bolýamy? Hä, aýtsaň bolýa. Aýtsaň bolýa, gürläbermeli. Ýo diýmek näme? Şeýdip, hamoý mana hasaply. dost. Hawa, hasaply dost. Näme onsoň? Hasaply dost gowy däl diýjek bolýaň. Ýok, uzaga giderin.
Şol ýa. Hany uzak barmy şo taýda? Toçny diýer. Toçny.
Bolýar. Surat nämani aňladýar? Iki sany dost. Dost. Hawa. Indi seret, ýony bilmediň, dogrumy? Dost. Indi üçünji ýazylana näme? Friend.
Friend.
Friend diýmek näme?

Ana.
Dostuň dost bolsun, hasabyň dürs diýýär. Hasabyň dürs. Dostuň dost bolsun, hasabyň dürs.
Beh. Ana ikinji sowal. Azat bileli. Birinji suratda näme görýäs? Uçar.
Uçar. Uçaryň nämesine üns bermeli?
Ady. Ady. Uçaryň ady näme? Markasynyň ady? Kysymy? uçuryň kysyny. Görnüne galyň. Il, il. Hawa. Il.
Indi birinji surat il diýmegi aňladýar. Dogrumy? Indi ikinji ýokarda rus sözi bar. Oka. Hawa. Oka Azadanam bar.
Pohaýat. Ha?
Pohaýat diýýär. Dogry-da, näme ýalňyş. Pohaýat. Dememe.
Ha?
Daşyňyzdan okan biraz güleli. Azat Annamyradow rusça da aýdym aýdýaňmy arasynda? Käwagt.
Käwagt.
Indi şo sözi okaň biz onda bileli tomaşaçylar bilen nähili aýdym aýdýanyňy. Ha? Okaň daşyňyzdan. Gepleşige nireden gelipdirin diýdim-ä. Aha.

Gyr, Will die. Indi il, iline bir zat eden-ä bir zat bolar diýýär, gyrda bir zat bolar diýýär, iline bir zat eden gyrda bir zat bolar diýýär. Hahaýec näme? Rusçada bileňokmy?
Bilemok, aýdyber. Mekan.
Düşündirip bilemok men ýa düşünýän däl. Ýamanlamak pahaýec. Iline ýamanlan gyrda näme bolar? Will. Bolar diýmek will daý daý näme? Har bolarmy?
Ö
ler öler. Hä ölermi? Ilini ýamanlan gyrda öler diýä.
Şoň üçin hiç haçan ilini ýamanlamaly däl diýä. Sapak bolsun ata babalamyzdan gelýän nakyl ilini ýamanlan gyrda öler diýä. Hany Mekan Çargulyýew siz üçin şeýle sowal. Birinji surat iki, dogrymy? Gapy bar.
Gapy. Indi iňlis sözi bar ortalykda. Näme şoň? Walk.
Walk.
Ine walk diýen sözi Mekan Çargulyýew walk diýip okaýar. A walk.
Walk.
Onnoň surat Näme? It. It. Nähili it? Türkmen it.
Hawa, köpek. Hawa, köpek. Hawa, köpek.
Indi aşakda-da bir iňlis sözlem bar. Näme? Will be hungry.
Will be hungry diýen sözi Mekan çaga diýip, will be hungry diýip okar. Meň gowy görýän ýerimler we tomaşaçylaram gülýändirler. Iki gapyda pylan zat eden köpek pylan zat bolar.
Iki gapyda üýren köpek.
Üýren köpek. Walk, üýrmekmi? Walkman? Hawa. Ýa terjimesimi? Hawa, terjimesi.
Möjek.
Yo, Orsça walk.
Iňlisçe gerek. Hawa.
Gezen, gezmek. Iki gapyda gezen köpek näme bolar?
Köp bilip azdan galar. Hawa. Näme diýýär? Aç galar.
Aç galar.
Iki gapyda gezen köpek aç galar diýýär.
Bilýän näli çuň manysy bar. Iki tarapy dişleýän bolýar-a. Seň seň ýaňda senlik bolan bolýar, oň ýaňda onluk bolan bolýar. Hawa. Ýa iki iki tarapy dişleýänler aýdylýar şol. Iki gapyda gezen köpek aç galar diýýär. Hany soňky sowallaryňyzam bileli. Azat Annamyradow. Birinji.

Onsoň bir zat, näme şu surat nämäni aňladýandyr öýdýäňmi? Gep gybat. Hawa. Gördüňmi? Ýene-de have. Indi bärde Bugdaý. näme sömmeli bar?
Bugdaý däl, arpa. Arpa, have, bu näme? Çöp. Indi have-iň nämedigini bilmeli-dä. Dogry dälmi? Have näme? Bar. Bar. Men näme?
Oglan. Adam.
Adam. Adam. Indi bol. Have diýmek bar diýmek. Men diýmegem adam diýmek. Adam bar. Näme bar? Gep bar. Adam bar. Gep bar.
Arpa bar. Çörek bar.
Çörek bar. Çörekmi şo? Ýok, neme? Çöp bar. Garaşdyrýan aýdýan. Çörek çörek. Çöp bar. Adam bar, gep bar. Arpa bar, çöp bar diýen. Adam bar ýerinde hökman gep gybat edilýär diýýärler. Şonuň üçin aý pylany men gybatym edipdir, gepim edipdir diýip öýkelap oturma diýýär. Adam bar, gep bar, arpa bar, çöp bar diýýär. Hany onda soňky sowal. Mekan Çarygulyýew. Agaç. Agaç.
Agaç.
Onsoň o iňlis sözüni oka. Güleli.
Gut. Gut.
Kat diýen sözi Mekan Çarygulyýew gut diýip okaýar. Ýok, kat. Kat. Hawa, kat.
Palta.
Paltaňam nämesi?
Sapy. Sapy.
Onsoň ýene bir iňlis sözi bar. Aýdaýalyň bir ýene. From.
From. From, olam agaç. Agaç. Ha, indi näme?
Agaç, paltanyň sapy, olam agaç. Şu iňlis sözlerini bilseň, özi gelýär-dä. Agaç.
Beh, agaç. Kak, kesmek, çapmak. From daň den goşulmasy çykyş düşüminiň goşulmasy ny goşaý. Cut diýmek, kesmek, çapmak. From diýmegem çykyş düşüminiň goşulmasy. Çykyş düşüminiň nä nähili goşulmasy bar? Düşümleri bilýän çykyş düşümi. Haýsy goşulma? Mak.
Ha? Çapmak. Mekan Çarygulyýew.
Çykyş düşüminiň goşulmasy näme? A.
Düşüm.
Düşüm bolanda zada çykyş çykýar temadan çykýar.
Çykyş düşümi çykyş düşýär hawa. Ýok başyn. Bolýar daň den daň den goşulmasy şol from.
Indi agaç çapan partanyň sapy nämeden?
Agajy kesen paltanyň sapy agaçdan. Agajy kesen paltanyň sapy agaçdan diýýär. Ýagny näme diýmek bi nakyl?
Aňyrdan gowy düşünseň. Aňyrdan gowy düşünseň näme saňa gelýän zyýan Özüňkilerden biri boldy. Agajy kesen paltanyň sapy agaçdan diýýän. Beh!
Ine, ata-babalarymyzyň aýtmadyk sözi ýok, hemmesem şu Paýhas çeşmesi atly kitapdan alnan. Şunuň bilen näme, kim ýeňildi? Azat ynha munam ýeňiläýdiňmi? Aý, ýaşlara ýol berýän limuzin. Ýok, bar. Hawa.
Azat, Mekan gepleşige Gatnaşanyňyz üçin köp minnetdar. Sungat äleminde uly üstünlik arzuw edýäs. Mähriban watandaşlar, şunuň bilen Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ikinji möwsüminiň birinji sany tamam boldy. Gepleşik Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda ýerleşýän Berk pubda meşhur Ak kepder studiýasy tarapyndan ýazgy edildi. Gepleşige pikirleriňiz, teklipleriňiz ýa-da myhmanlara berjek sowallaryňyz bar bolsa, onda gepleşigimiziň elektron salgysyna ýa-da meň Instagram sahypama ýazyp ýollap bilersiňiz. Meň Youtube kanalyma, Instagram hemem TikTok sahypalaryma agza boluň. Ýene-de gepleşigimiziň täze sanlarynda görüşýänçäk, hoş sag boluň, janyňyz sag bolsun, öý-ojagyňyz abadan bolsun!